hambi ku ri xongo hikwalaho i yo kasi me ni biferiwa va mi ni beef nqambi weyi pheme u ni bifa ni bifa nqambi a ni bifi ku loyi n'wanuna mara me kahlekahle leswi ha vanhu va hosi ha swin'wanyani swa swa lava vasati ntsena ha yi ko ngheneriwa na me ni vandla chu loko ha swin'wanyana ma hi delerisa bela n'we loko mi hambanini vanhu mi hambanini don't talk too much mi vulavula ku ayi na hina van'wani va ta hi tshika mundzuku va ta famba vulavula hi hi khalimela rinyaju leriya before swi humelela na swi swa aadp hi khalimela rinyaju before swi onha organization ya ma- mapele a wu a wu n'wi twanga wa twisisa leswaku n'wi byela na hi ti-pads eh, eh, eh, i munhu loyi a nga na vana loyi u tivaka na vana va yena u tivaka na na- na ndyangu wa yena hinkwavo that's why ni ku swi hi ndlela yin'wana as wena a wu ri kusuhi na yena Matambe ni kwatisa Na yini?
ya mahlweni so before ni ta ku kwatisa yini um na vo swi hlamula hinkwabyo va yi humaka mapele leri ngo wena mapele ku nge pfuki ku ve na vuxaka byin'wana a me me ku ni ta n'wi hlamula ni n'wi hlamula i ni kom i mhayi vava jaha ro pfula yi baca danuna sixty a yi ma ni mi amukelaka that channel that man a
ni live ka ka interview ya mhani ya mhayi vava se a ni lava ta ku a ni lava ta n'wi provela ku a yi tshikanangi inkomu ni ta vuyela hansi

Bro, ya wena yi va ni mi amukela ka the only channel that matters to watch ya lexo hi lexi ni skip a ho disturb we eh yana eh na mi amukela kwala ka episode number 50 eh eh eh eh eh A hi tirheni hi ya mahlweni ku na munhu un'wana i busy no ni sendela sendela ti-message and ni n'wi sendele khale message mara hi ku a sendaku swi swa vona ku ni le ku tirhiseni ka foni vanhu van'wani va ya vona loyiwa a hi vona number one congratulations to Benny Mayengani for Malambani to reach one million views.

Loko u tsandzeka ku nyika loko u tsandzeka ku nyika munghana wa mina mati vatswari va mina u to va yini ke ni ku cinca mahanyelo phela joho swa vo fana ni ta ku I think yi na four hundred and something thousand views it's one of the songs that I picked up ya ta recent. ya Benny na two years one million views van'wana va hote one million n'wana ngo one va ha to yimbelela kunene mara ya ku tsaliwa ka ti-views and that's one million on youtube only audio congratulations dan a swi ti hi ku welaweriwa leswi i i i i

it doesn't have that uh, you know when you are signed to a big record label yeah he is not that right uh, uh, and number two I, I saw ndibone mr post asifuna kundla leswi a nga duma swa ku endla endla tilab ku lomi koti five to six loko a ananza poison mara hina hi n'wi tiva ku swi nga henhla maris a ni ya n'wi twa ku mr post loko se a twa ku hisa wa hisa hiseka na yena but um, i think

simple u nga byi pulana byi ha u nga byi pulana byi pulana wexe vutomi byi hi ndlela yin'wani n'wana mhani a vutomi byi hi ndlela yin'wani va tele lava byi tsale bukwini va vutomi hi ta fambisa leswi byi jika byi va komba ndzhaku byi va vongolela a na ha la ku ya mahlweni ni ro ka tele se ni langutile va titwa na alright. so i number two ni vone mapele lexi na ni nga ha vulavuli hi swi ngopfu swa Mister Post hi mhaka ku a ni n'wi zonda or stuff like that a ni ri na n'wi rhandza by the way but no vula ku I hardly see his things especially on media stuff sweswi ni nga busy na ku tlilina tlilina ni I hardly see a lot of things ma vo so va tele lava hi nga vulavuleki hi vona hi ku va timela more va nkoka but. Hi ringeta na ku hi nga fani na ti-channel letin'wana swa ku xitsongaxitsonga swipyeripyeri xitsongaxitsonga swipyeripyeri so la hi le ka the channel that matters there is a guy a tivekaka hi vito ra Raymond Mdaka ka TikTok i dume hi gaza boxa I love the guy ni n'wi rhandza ngopfu Gasa Boxe very entertaining mara um we are in a society that is very sensitive Vatsonga va very sensitive ngopfu um you just count few lava nga vulavulaka maharihari hi vona and they do they do nothing i i i i gaza boxa va ta n'wi kandziya they will beat him up va n'wi kandziya tlhe hi endla content hi yena so swi kahle ku hina tanihi hi hi vatirhi kuloni kwala ka media hi n'wi khuza why because wa ta minkarhi yin'wani u nyanyuka u nyanyuka hi mavito ya swi ta ku bisa. why because you might u nga delela like wa ni vona kumbe ni delela njhani but a ku na munhu na un'we nga ta kumbe ni delele nsati wa yena or mhaka wa yena or n'wana wa yena and usual I try by all means to speak about the craft wabo so let us criticize the craft but na mehe a ni na matimba yo byela ku vanhu va fanele va endla yini hi ti-platform ta vona. a ni ri ku biwa ku nge biwi mina but swin'wana swi la hi n'wi khuza because this thing of you exposing people loko va jola handle ne hi ta rila hi wena i ta va ku laha hi le ka gaza boy a twa hi mpamu vhiki leri ta ku pha and se swi ta n'wi limita na ndhawu ya ka huma loko vanhu va ku targetini mfo van'wani van'wani nga va tekeli hansi va na matimba and they have power they have money they don't have to come to you directly vo to fika va ku lavela va fanele va ku ba va tlhela va ku byela ku rhume hi mani A ngo ya khoto u na vumbhoni u ta byi kota ku u u ta ku vumbhoni bya koho byi kwihi u na vumbhoni i nyanyuka u phinde a gazaboxe va ku ba never ever touch people's families make fun of them maybe wa vona leswaku maybe u kuma ku chava a nga mbalangi ya that his own thing he decided to do that i lo swi lava a ni ri loko va byela va decide ma expose them they will come after you na n'we vavanuna loko u ri wanuna u tiva ku u na nsati ka TikTok na ma phinda marito lama loko u ri wanuna u tiva ku u na nsati ka TikTok swi tiva ku nsati wa wa biwa as a matter of fact munhu wo rhandza ku request request engage engage ka ti-live wa biwa. So loko wo ze i vona munhu a vibe vibe ka TikTok a nga yi ka TikTok a endla nchumu ya ku biweni u nga pfumeli as a matter of fact nsati wa wena a ri munhu wa ku nghena nghena ka TikTok u nga ri kona because vavanuna hina a hi na problem ku ba munhu wa munhu yo ka hi nga lava ku biwa wa hina. Loko no twa ku nsati wa mehe ni khise mani mani mani swi ta ni nyangatsa ni nga ha vuli masangu swi ta ni nyangatsa lembe hinkwaro masiku hinkwawo Jayimiti u lwa a vulavulaka wa yi twisisa but an on on an honest view ne if u vanhu lava nga la loko loko sweswi ni ku nyika chance if u munhu loyi u tirhisaka TikTok nghena sweswi ka TikTok or tsala mavito ma wu ma tivaka u vona i mani a nga nghwadla ka lama nga ta ma tsala kwalano. Tinghwadla, swilo leswa hinkwaswo na swikhemidyani swa koho tinghwavavani. U twa na hi nhlambha. U ngo munhu u gugini yo tswetu mara nghwava eyi ma ni yi tsema kwala. Ni vone mapele na papa Rhulani ni vone mapele a ni n'wi vonangi ni lo twa va ku i rivele papa Rhulani, papa Rhulani came to a n'wi rhuketela and then swi swi ni tisa ka level ya ku. why hina hi tshama hi ri ku ri kateleni xa ku sungula papa Rihanna hi munhu loyi nga n'wi teka serious lexi a xi vulavulaka hinkwaxo un'wana na un'wana ya n'wi byela ku mhana yehe wa ku xavisa miri mhakwa yehe wa ku vongola and stuff like that so we live in a society where nhlamba is a general thing um um um papa Rhulani wa fana na Majuli every time va na khamera va penga Papa Rhulani i mutsoniwa loyi a nga riki aware leswaku i mutsoniwa so a ku na ku u nga kwata u kwatisa hi Papa Rhulani no ways but for engagement on social media you can post about him mi agiwana and exchange with words it's fine it's for it's for entertainment ma entertain it's okay.

Munhu ku tirha na mantswalelo mantswalelo mantswalelo mantswalelo mantswalelo I mean national even international if a nga ta la hi laha do you get what I mean he can be that lucky and get that deal so n'wina mi nga le ku zamazameni ka ku rimisa tinghoma ta vanhu hi mhaka ka valungu na liya yin'wana yi nga yi rivala. They will take it down. Uh, if they leave it, they might even give you 10%. ndivona vavuyela vati vanophosa ku ka valungu ka valungu hi ravi i jaimit i love you all maye va va jaha ro kula hi mbacha danona xitivi we gonna grow from 1.2 another we are here to stay whatever you doing u nga langwi u nga heli matimba problem i ku mina we a hi buxiri loko mina we a hi ri va buxiri a hi ta va hi karhi hi swi tiva ku mundzuku ku ta na mpfula but na loko ka ha hisa hi ri ku tshweni. We shall keep fighting. Exodus 14 verse 14. The Lord shall fight for you. You shall keep your peace. I can see. ya so a ni dya a swi nga ni endli nchumu na mbangi um ni yi dyondzi kona le ka a dakari ku